האט נישט קיין אהנונג גארנישט, אלל שי נאוס איז אז זי דארף געבן א דין וחשבון יעדע מאל פאר זי ספענד געלט צו ס'איז וויכטיג צו ס'איז נישט וויכטיג. וויכטיג, און די ווארט נישט וויכטיג איז זייער א רעלאטיוו ווארט, דאס מיינט ס'איז נישט אזוי ווי יא וויכטיג נישט וויכטיג שווארץ אויף ווייס, ס'גייט נישט אזוי, די מציאות הדברים איז אז די היימישע איד האט א ספעציעלע. וועג וויאזוי מען אפראוטשט פיינענס. גיט געלט, די וויסדאם פאר יאר וועלן. ברוכים הבאים צו נאך א עפיסאדס פון גיט געלט, און איך וויל רעדן פון נאך א סאבדזשעקט היינט, וואס באמת פאריגע וואך האב איך גערעדט פון א זאך פון. זאכן וואס איז אריין געקומען שאלות נאכן ליינען די בוק, און ס'קומט אריין אזוי סאך גוטע סטאריס און גוטע שאלות איבער די נושאים פון די בוק וואס איז ארויסגעקומען, די בוק ביי די וועי דיין הצלחה פאר ווער ס'ווייסט נישט, ס'איז דא אויף אידיש, ס'איז דא אויף ענגליש, מ'קען עס קויפן אדער אויף חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בוקס, אדער קענסטו. אויפן פאון ליין עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו וועסטו הערן איינס פון די אפשענס צו קויפן די בוק. עס איז דא א בוק אויף אידיש אדער אויף און אויף ענגליש. פיין. יעצט, מענטשן שיקן אריין שאלות און איך באקום אינטערעסאנטע שאלות וואס איך מוז זאגן, איך מיין אז איך פלעג קיינמאל נישט באקומען אזעלכע שאלות, איך רעד יעצט זייט איך האב די פראגרעם דא, די גוט געלט פראגרעם, געדענק איך נישט איך זאל באקומען אזעלכע שאלות, און ס'דא געוויסע שאלות וואס איך ענדזשוי זייער שטארק צו ליינען. און איך ענדזשוי צו ענטפערן, נאר מיט דו שאלות וואס איך ענדזשוי נישט אזוי שטארק, און דאס איז איינס פון די שאלות וואס איך גיי היינט ארויפברענגען. פארוואס ענדזשוי איך עס נישט? ווייל איך פיל אז די שאלה וואס איך גיי דא ארויפברענגען ליגט סאך סאך מער ווי די שאלה. יותר ממה שקראתי לפניכם כסוף כאן, ס'דא דא סאך מער ווי די פשוט'ע שאלה וואס איך גיי רעדן, אבער איך גיי מיך באציען צו עיקר פון די, צו די, צו וויאזוי יענער האט עס געפרעגט. לאמיר אריינגיין אין די שאלה. איז אזוי, א פרוי שיקט אריין א שאלה וואס זי פרעגט אזוי, זי אגריעט אז בודזשעטינג איז זייער וויכטיג, ס'הייסט אונז רעד מיר אין די בוק פון בודזשעטינג, און בעיקר רעד מיר אונז אין די בוק פון בודזשעטינג אז די וועג וויאזוי א היימישע איד דארף בודזשעטן איז אנדערש ווי די טיפיקל בודזשעטינג סיסטעמס וואס איז דא ביי די אלגעמיינע אמעריקאנע עולם. די פראבלעם איז זייער אסאך מאל אז א היימישע איד וויל בודזשעטן, ער רוטין בודזשעטינג, גייט ער און ער זוכט אויף טולס וואס איז דא אין די גאס. יעצט די פראבלעם וואס איז דא אין די גאס איז, עס קען זיין זייער גוטע בודזשעטינג סיסטעמס, אבער די מציאות הדברים איז אז די היימישע איד האט א ספעציעלע, וועג וויאזוי מען אפראוטשט פיינענס. ס'איז דא, כ'וועל דיר זאגן אין איין שפיץ גאפל, די די די טיפיקל גוי גייט אפראוטשן פיינענס ווי נומבערס, וואס איז וויכטיג און וואס איז נישט וויכטיג, יעצט להבדל די היימישע איד גייט אויך קוקן אויב טוט ער די ריכטיגע זאך וואס איז וויכטיג און וואס איז נישט וויכטיג און און איים אלל פאר איט ער זאל טאקע גיין קוקן וואס איז וויכטיג און וואס איז נישט וויכטיג אבער ער דארף אויך צולייגן די פעקטאר אז ס'איז דא געוויסע חלקים אין זיין לעבן וואס איז נישט נאר אנגעוויזן אויף די בודזשעט. צו ס'איז גוט צו ס'איז נישט גוט קען מען יעצט האבן א אנדערע קאנווערסעישאן. למשל שבת עסט ער א סעודה יעדע וואך, און ער מאכט א שיינע סעודה לכבוד שבת קודש, און א יום טוב מאכט ער זיכער אלע זיינע קינדער זאלן זיין אויסגעקליידעט ווי ווייט ער קען, שכלים באצאלט ער, ער קויפט נאר כשר'ס צו עסן, ער קוקט נישט צו די בודזשעט שטימט צו די בודזשעט שטימט נישט, און אזוי ווייטער, למחצה ולשליש ולרביע האט יעדער איינער זיינע זיינע זאכן לפי די ענווייערמענט ווי דו ביסט, יעדע קהילה האט זיך זיין זאך, יעדע חסידות האט זיך זיין זאך, יעדע יעדע גרופ פון אידן האבן זיך זייערע זאכן, ס'דא זאכן וואס איז סתם נאכצומאכן א צווייטן, וואס איך רוף עס די הייליגע דזשאונסעס, יא אין אמעריקע זאגט מען דו דארפסט נישט נאכגיין די דזשאונסעס, די דזשאונסעס איז עפעס אזא מינע אזא מינע סעיאינג, פארוואס דזשאונסעס? כ'ווייס נישט, איך טראכט א טיפיקל גוי, וויאזוי הייסט א טיפיקל גוי? דזשאונס, יא? אזוי זעהט אויס פון די סעאינג אז מענטשן פרובירן נאכצוגיין די דזשאונסעס, אזוי ווי מ'זאגט די פאריזע מאדעס ביי אונז, יא, דו ווילסט נאכגיין די מאדעס פון די גאס, אקעי, ווער איז די גאס ביי די גוי? די דזשאונסעס, סאו ביי אידן זאגט מען חס ושלום, א איד גייט נישט נאכגיין די דזשאונסעס, א איד גייט זיך האלטן מיט מיט פעסטע זאכן, אבער אנפארטשענעטלי זייער אסאך אידן מיינען אז זיי מוזן נאכגיין די הייליגע דזשאונסעס, זיי מיינען זיי מוזן נאכגיין יעדע איד, זיי מוזן נישט נאכגיין יעדע איד, ס'איז דא זאכן וואס די תורה הייסט מ'דארף טון, ס'איז דא זאכן וואס איז מנהגים, ס'איז דא זאכן, נאכדעם איז דא זאכן וואס איז סתם פעיר פרעשור וואס מ'טרייט נאכצומאכן א צווייטן. א קאפנים, אין די בוק רעדט מען זייער אסאך ארום פון בודזשעטינג, וויאזוי א אנדערע סיסטעם פון בודזשעטינג וואס איך רוף ריווערס בודזשעטינג, צו מ'האט שוין אסאך גערעדט פון דעם, אסאך אירע האבן געליינט די בוק, אסאך אירע וועלן נאך ליינען די בוק, סאו וויל איך נישט צו סאך אריינגיין אין דעם, אבער די פרוי פרעגט אזא שאלה, איך אגרי אז בודזשעטינג איז זייער וויכטיג, אסאך מאל ווילסטו אבער ספענדן זאכן וואס איז נישט די מינימום, דו ווילסט דיך אביסל ערלויבן א העכערע זאך, און אפילו ס'איז נישט אזוי וויכטיג, ס'וועט דיך ברענגען א געוויסע קאמפארט, א געוויסע הנאה, ווילסטו ספענדן פאר דעם. מיין פראבלעם איז נאר אז מיין מאן איז זייער פרוגל, פרוגל מיינט זייער שפארעדיג, ער שפארט מורא'דיג אסאך, ער סעיווט יעדע פעני, און ווען איך בעט אים געלט פאר א עקספענס פרעגט ער איז עס וויכטיג אדער נישט, אויב זאגט זי ס'איז וויכטיג וועט ער איר געבן די געלט, און אויב זאגט ער איר, אויב זאגט זי אים, אויב זי קווענקלט, איך ווייס ס'איז וויכטיג ס'איז נישט וויכטיג, זי קווענקלט, וועט ער איר נישט געבן די געלט. ממילא פרעגט זי וואס איז די ריכטיגע בעלענס, וואס טו איך דא, אז איך פארשטיי אז מען מעג יא אמאל ספענדן פאר א עקסטערע זאך און ער פארשטייט נישט אזא זאך. סאו די סיבה פארוואס איך האב געזאגט אז דא ליגט סאך טיפער פון דעם איז ווייל איך זעה דא נישט נאר א עניני ממון שאלה, איך זעה דא א שלום בית שאלה אויך. סאו דא דא אסאך יסודות וואס אנפארטשענעטלי פאר וואטעווער ריזען איז די קאפל נישט אויף איין פעידזש, און און איך גיי נישט אריינגיין צופיל אין דיטעילס פון דעם ווייל ס'איז זייער שווער אין א א פלאץ וואס מ'רעדט פאר א ציבור צו רעדן פון אזא נושא וואס איז מורא'דיג סענסעטיוו, ס'איז זייער יעדע יעדע סיטועשאן איז דאך א סיטועשאן פאר זיך און מ'קען נישט צופיל אריינגיין און ס'קען זיין אז ס'לוינט זיך צו רעדן מיט א מומחה. פון און יונים פון מערידזש קאונסלינג אזעלכע זאכן אויך באט לאמיר רעדן בכלליות אין די נושא פון געלט און איך וויל מיך באציען צו די פרוי'ס שאלה און איך וויל מיך אויך באציען צו וואס די מאן זאגט אן דעם וואס איך זאל הערן וואס די מאן זאגט ווייל איך קען מיך אליין פארשטעלן וואס די מאן זאגט מאוסט פראבעבלי און אויב האב איך נישט גוט צוגעטראפן וואס די מאן זאגט דעמאלטס האב איך צוגעטראפן צו א צווייטנס מאן ווייל נאכן זען אזויפיל סיטועשענס וואס איך האב צוגעזען איבער די לעצטע פֿינף און צוואַנציק יאר ווייס איך מער ווייניגער אין רוב סיטועשענס ווען די ווייב זאגט דאס וואס די מאן זאגט אקעי סאו לאמיר אריינגיין אין די מאנ'ס קאפ אביסל און לאמיר הערן וואס ער זאגט די מאן לאמיר אים אנרופן וויאזוי גיימיר אים יעצט אנרופן ראובן אקעי ראובן פיין לאמיר אנרופן די מאן ראובן ראובן טענה'ט אזוי ראובן זאגט. הער מיך צו, איך האב נישט גענוג געלט אויף צו אויף צו חתונה מאכן די קינדער, איך ווייס נישט צו איך האב גענוג געלט צו חתונה מאכן די קינדער, און איך האב נישט גענוג געלט פאר פעסיוו אינקאם און פאר ריטייערמענט, און ער פאנגט אן מיט זיין גאנצע ליסט פון זאכן וואס וואס וואס אויף וואס ער האט נישט גענוג געלט, ממילא וויל איך יעדע פעני שפארן, אבער איך בין א וואוילע מאן, איך בין זייער א וואוילע מאן, אז מיין ווייב זאגט מיך ס'איז וויכטיג גיי איך איר גלייך געבן די געלט. יעצט די פראבלעם ווערט אז ס'איז נישט דא קיין געהעריגע קאמיוניקעישן דא, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, דער מאן זיצט זיך אין זיין בודזשעט, דער מאן זיצט זיך אין זיין ביזנעס, איך ווייס נישט וואס דער מאן טוט פאר פרנסה, ס'קען זיין ער איז א ביזנעס אונער, ס'קען זיין ער איז א אנטרעפענאר, ס'קען זיין ער איז א ארבעטער, אבער לכאורה רעדט מען דא פון א מענטש וואס פארדינט גענוג, ווייל ער קומט נישט קיינמאל זאגן אז ס'איז נישט דא, ער זאגט נאר ס'איז נישט דא נאר פאר א זאך וואס איז וויכטיג. יעצט, ער זיצט זיך אין זיין פלאץ, אבער די ווייב האט נישט קיין השגה גארנישט וואס טוט זיך אין זיין ביזנעס, וואס טוט זיך אין זיין פאקעט, וואס טוט זיך אין זיינע פיינענסעס, זי האט נישט קיין אהנונג גארנישט, אלל שי נאוס איז אז זי דארף געבן א דין וחשבון יעדע מאל פאר זי ספענד געלט צו ס'איז וויכטיג צו ס'איז נישט וויכטיג. די פראבלעם ווערט יעצט, די ווארט וויכטיג און די ווארט נישט וויכטיג איז זייער א רעלאטיוו ווארט, דאס מיינט ס'איז נישט אזוי ווי יא וויכטיג נישט וויכטיג שווארץ אויף ווייס, ס'גייט נישט אזוי, וויכטיג אדער נישט וויכטיג ווענדט זיך אויך וואס די מצב הפרנסה איז, למשל, לאמיר זאגן אז מען גייט מאכן א קוגל אויף שבת, און א קוגל צו מאכן פאר שבת קאסט דרייסיג דאלער, מיט אלע פאטעיטאס וואס מען דארף קויפן, מיט די אייער, מיט די אינגרידיענטס, אלעס צוזאמען איז עס דרייסיג דאלער. יעצט, צו מאכן א פאטעיטא קוגל פאר שבת איז וויכטיג אדער נישט וויכטיג? יעצט ווענדט זיך וועם דו פרעגסט. אויב דו פרעגסט פון א איד וואס מאכט פרנסה נארמאל און ער האט א גוטע אינקאם און און די שאלה איז יעצט צו ער זאל נעמען יעצט דרײַסיק דאלער און אוועקלייגן פאר חתונה מאכן אדער זיי לאזן מאכן א פאטעיטא קיגל פאר שבת איז עס איין ענטפער. אויב פרעגסטו עס פון א מענטש וואס דער מענטש. דארף אויסשטרעקן זיין הענט פאר יעדע דאלער, ער האט נישט קיין פעני ביי די נשמה און ער, פאר וואטעווער ריזען, ער איז אינדרויסן פון א דזשאב, ער האט נאכנישט געטראפן קיין אנדערע דזשאב, אדער זיין דזשאב דעקט נישט זיין הוצאות, און זאגן חזל עשה שבת חחל ואל תצרך לבריות, האב נישט קיין פאטעיטא קיגל פאר שבת, וואס איז? האסטו נישט האבן קיין פאטעיטא קיגל פאר שבת? יעצט איז דא זייער אסאך סיטואשענס ווען ס'קומט צו אזעלכע מינע קוועשטענס, צווישן א מאן און די ווייב, די ווייב האט נישט קיין אהנונג די סיטועשן ביי די מאן, און איך רעד נישט יעצט וואס די מציאות הדברים איז, איך רעד יעצט ווען וועלט וואלט געווען וועלט, ווען וועלט וואלט געווען וועלט וואלט געווען די אישו פון פאטעטע קוגל א אישו וואס האט אויך צוטון צו די האסט די געלט פאר עס צו נישט, און די שבת וואלט געווען א אנבעליוועבל פרייליכע שבת אינדערהיים, אלע קינדער וואלטן געזינגען צוזאמען און געשפרינגען צוזאמען און פרייליך געווען שבת, וויסנדיג דאס האט אונז דער אייבערשטער געגעבן, וויאזוי זאגן חזל איזה ישר השמח בחלקו, אונז זעמיר עשירים ווייל אונז זעמיר שמח בחלקו, אבער ווען די ווייב האט נישט קיין אהנונג די סיטועשאן, זי ווייסט נישט צו עס איז דא געלט צו עס איז נישט דא געלט, ווען איז דא געלט ווען איז נישט דא געלט, ווען איז נישט דא געלט, פארוואס לייגט מען אוועק געלט פארוואס לייגט מען נישט אוועק געלט, וכו' וכו', ווערט א מורא'דיגע פריקשאן דא, ס'ווערט א קאנפליקט, ווייל זי ווייסט נישט, זי ווייסט נאר אז זי דארף קומען צו זאגן צו עס איז וויכטיג צו נישט, און זי קען דיך באמת נישט ענטפערן צו עס איז וויכטיג צו נישט, אן דעם וואס זי זאל וויסן די אנדערע זייט וואס ס'טוט זיך. ווען זי וואלט ווען פארשטאנען פון די אנדערע זייט וואס ס'טוט זיך וואלט זי דאך געקענט גרינגער ענטפערן צו ס'איז וויכטיג צו נישט. אבער אזוי ווי זי פארשטייט נישט קען זי דאך עס נישט ענטפערן. האט זי א טענה אויף די מאן? פארוואס זאגט די מאן אז נאר ווען ס'איז וויכטיג וויל איך געבן? אבער באמת קומט זיך נישט קיין טענות אויף די מאן, ס'קומט זיך א טענה פאר איר אויך, ווייל זי דארף אויך וויסן וואס ס'טוט זיך דארט. אויב די מאן שערט נישט מיט איר וועגן. אנדערע ריזענס, דעמאלטס פאנגט שוין אן צו ווערן מער א שלום בית אישו. אבער אויב ער שערט נישט מיט איר ווייל זי ווייזט נישט קיין אינטערעסט אויף עס, דארף זי יא ווייזן אינטערעסט אז זי זאל יא זיין אינטערעסירט כדי זיי זאלן קענען צוזאמען אלס א טיעם, צוזאמען אלס א שותפות, צוויי שותפים אויף די זעלבע צוועק, קענען מאכן די דעסיזשענס. און ווילאנג דאס גייט נישט זיין גייט ווערן דא פריקשן. יעצט אויב דאס קען יא ווערן א, אויב מען קען יא טרעפן א סעלושען פאר דעם, איז די סעלושען דארף אויסקוקן אזוי, ס'דארף אויסקוקן אז די מאן סעיווט טאקע יעדע פעני, לייגט טאקע אוועק די געלט, אבער ער טוט עס צוזאמען מיט איר, ער איז איר מסביר, קוק אן, יעצט האבן מיר ברוך השם אזויפן אזויפיל קינדער, די זענען די עידזשעס, ביי די און די עידזש וויל מיר אונז האבן גענוג געלט אויף צו קענען חתונה מאכן. דעמאלטס און דעמאלטס וועל איך שוין לכאורה נישט קענען ארבעטן אדער וועל איך וועלן ארויספלויען. איך וואלט געוואלט קענען ריטייערן, סאו דארף מען קענען בויען א שטיקל ריטייערמענט פלען אויך. נעקסט. לאמיר אפמאכן וויפיל, לאמיר טרעפן עפעס א געוויסע בעלענס. די מינימום וואס אונז מוז מיר האבן צו לעבן אויף זאכן וואס איז וויכטיג איז כך וכך וכך וכך און מען לעבט מיט א בודזשעט וואס דאס איז איינס פון די שטארקע פאוקעס וואס אונז האבן טאקע אין די מעמבערשיפ לעבן מיט א בודזשעט און האבן א טול וויאזוי צו וויסן וויפיל אוועקצולייגן ווי אוועקצולייגן און און און וויאזוי עס צו האבן די ריכטיגע דייווערסיפיקעישן און אזוי ווייטער סאו האב עס אבער צוזאמען מיט דיין ווייב אלץ א שותפות יעצט ווען ס'קומט די קוועסטשן די ווייב וויל גיין ספענדן געלט. און זי און זי קומט צו די מאן, איך וויל ספענדן פאר דעם און דעם, לאמיר זאגן צו גיין וויקעישן, לאמיר זאגן פאר א געוויסע לאקזשערי זאך וואס זי וואלט זיך נישט סתם אזוי ערלויבט, לאמיר זאגן מען דארף איבערפעינטן די הויז, לאמיר זאגן מיר קויפן נייע פירניטשער, קויפן נייע קליידער פאר די קינדער, נישט קיין חילוק וואס, נישט קיין עמירדזשעסיס, אבער ס'איז זאכן וואס זי פילט אז זי דארף עס האבן, ס'איז נישט איך דארף עס האבן, דו גייסט מיך פרעגן צו ס'איז וויכטיג, און און יא אדער ניין. ס'גייט נישט אזוי, ס'איז א שמועס. כ'מיין אז דאס איז דער עיקר באדאם ליין פון וואס אונז דארף מיר ארויסנעמען דא, אז ווען דאס איז א שותפות איז עס נישט קיין איך האלט אזוי און דו האלטסט אזוי מיר זעהן ווער ס'וועט געווינען. ס'איז נישט דאס די וועג. אונז, ס'דארף ארויסגיין פון איך, ס'דארף אריינגיין אין אונז. אונז וויל מיר צוזאמען איין זאך. אונז האמיר די זעלבע ציל. וואס ווילן מיר אונז? זאל מיר אויפציען א געזונטע, ערליכע, אידישע שטוב. אונז וויל מיר א חלק פון די געזונטקייט אין די שטוב איז ס'זאל נישט זיין אייביג א צמצום, ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא. אונז וויל מיר נישט דארפן צוקומען צו מענטשן און קענען אליין עפארדן אלע אונזערע עקספענסעס אינקלודינג שמחות, אינקלודינג חתונות, אונז וויל מיר אז ווען אונז זעמיר אביסל עלטער זאל מיר אונז נישט פאלן א לאסט אויף אונזערע קינדער און זאל מיר אליין האבן פרנסה אפילו אויב דער אייבערשטער פירט אז איך קען שוין נישט ארבעטן איך קען שוין נישט ברענגן קיין פרנסה זאל איך עס קענען זאל דער אייבערשטער מיך מיטן אייבערשטענס הילף ווייטער קענען האבן פרנסה אונז וויל מיר דאס נישט איך וויל אונז וויל מיר דאס יעצט רעבעצין קומט זאגן מען דארף ספענדן פאר דעם אדער און די מאן פרעגט צו וויכטיג אדער נישט. העלא, וואס פרעגסטו מיך צו ס'איז וויכטיג אדער נישט? לאמיר עס צוזאמען איבערשמועסן. ס'איז נישט איך. ס'איז נישט איך האב אפגעמאכט ס'איז וויכטיג און דו קענסט יעצט זיין, יא, איך טראסט דיך, ס'איז וויכטיג. און און די מאן דרייט זיך נאך נאך ארום ווי א גאנצע, ווייסט ווי, יא, איך בין א גוטע מאן, ווען זי זאגט ס'איז וויכטיג, דעמאלטס איז עס וויכטיג, און און. ניין, ס'ארבעט נישט אזוי. דו מאכסט איר א פרעשור אז זי דארף יעצט אפמאכן צו דו זאלסט דארפן אוועקנעמען פון דיין ענדזשוימענט פון סעיוון געלט כדי איר צו געבן, ס'איז נישט איך און ס'איז נישט זי, ס'איז אונז, אונז דארף מען צוזאמען האבן א שותפות אויף דעם, אונז דארף מען צוזאמען אפמאכן ס'איז וויכטיג אדער נישט, און איך וועל דיר זאגן עפעס, מענטשן וואס זיי ארבעטן צוזאמען אלס א קאפל אין זייערע ענייני ממונות, האבן סאך סאך גרעסערע טשענסעס צו מצליח זיין. איך הער זייער אסאך צוריק פון מענטשן, מיין ווייב ספענדט אזוי סאך און איך וויל נישט זי זאל ספענדן, פארשטייסט? און יענע געמיין הערט עס אויך ביי די וועי, וועגן דעם פילט זיך ווי א גאנצע גוטע מענטש ווייל ווען זי זאגט ס'איז וויכטיג געט ער איר עס. ס'איז נישט אמת, ווייסט פארוואס רוב פרויען ספענדן און די מאן וויל נישט מ'זאל ספענדן? ווייל ס'איז נישט קיין טיעם ווארק, די מאן און די ווייב האבען נישט צוזאמען א א פלען אויף אוועק צו לייגען געלט פאר די נידס וואס מען דארף האבען, ווייל ווען דו קענסט ווען דו ווילסט אוועק לייגען געלט פאר חתונה מאכען די קינדער לאמיר זאגען דיין ווייב וויל פונקט אזוי, ס'איז נישט אז דיין ווייב וויל נישט, דיין ווייב וויל פונקט אזוי, האסט אמאל גערעדט צו איר, האסט איר אמאל מסביר געווען פארוואס מען לייגט אוועק, וויאזוי מען לייגט אוועק, סאו ווען ס'איז נישט דא קיין קלעריטי, ווען אלעס איז צופאטשקעט, אלעס פליעט ארום אלל אווער די פלעיס, אוואדע סעיווט מען נישט קיין געלט ווייל מען האט נישט קיין קלארע חשבון, אה איך סעיוו געלט פאר די קינד'ס חתונה, סעיוו איך אזויפיל געלט, און סא יעצט קומט א נסיון, זאל איך יא ספענדן געלט פאר א זאך וואס איך ווייס נישט צו צו ס'איז וויכטיג צו נישט, טראכט איך וואס איז מיר יעצט וויכטיגער אז איך זאל אנגיין מיט מיין סעיווינגס פלען, און אפשר העט דאס ווארטן א חודש, אפשר העט דאס ווארטן אפאר חדשים, אדער איז מיר וויכטיגער צו האבן די די די אינסטענט גרעטיפיקעישן, די יעצטיגע הנאה פון האבן די זאך, ווען דו האסט נישט קיין פלען געשענט דאס, און און אפילו ווען דו האסט יא א פלען, דאס איז די דאס איז די די די עיקר נקודה וואס איך וואלט געוואלט זייער שטארק אז מענטשן זאלן ארויסנעמען פון די שמועס, אז אפילו דו האסט יא א פלען, אבער דו האסט א פלען און נישט דיין ווייב האט די פלען, איז דא א שטארקע טשענס אז ס'גייט נישט ארבעטן. פארוואס? נישט ווייל זי איז שלעכט, זי איז בכלל נישט שלעכט. נישט ווייל זי איז א ספענדער, זי איז בכלל נישט קיין ספענדער. זי ווייסט נישט וואס דו ווילסט. מען רעדט נישט. ס'דא א לעק אוו קאמיוניקעישן. ווען ס'דא א לעק אוו קאמיוניקעישן, צעפאלט זאכן. סאו די באדאם ליין וואס איז פארענטפערט די קשיא, די שאלה, נישט די קשיא, די שאלה, אקעי, געדענק, א קשיא פרעגט מען דיך אפ, א שאלה פרעגט מען וואס צו טון, יא, כ'האב אמאל מסביר געווען די גאנצע חילוק פון א קשיא מיט א שאלה, וואס איך בין געוואר געווארן דורך א לעסן פון איינער וואס האט אריינגעקאלט צו איינע פון די ליינס מיך מעורר זיין, אז איך זאג אייביג איינער האט געפרעגט א קשיא, מ'זאגט נישט קיין קשיא מ'זאגט נאר א שאלה, סאו די שאלה וואס די פרוי האט געפרעגט צו וואס טוט מען אין אזא פאל? דארף טאקע אוועק לייגן? עס זעט אויס אז איך האב געטריגערט עפעס אין איר ווען זי האט געליינט די בוק אז מען דארף אוועק לייגן געלט און בודזשעטן און אזוי ווייטער האב איך עפעס געטריגערט אין איר ווייל זי האט געהערט איר מאן רעדן ס'זעט אויס ווי זי האט געהערט אין מיין בוק האט זי געהערט איר מאן רעדן און די ענטפער איז די פראבלעם דא איז נישט אז ער זאגט דאס און דו זאגסט יענץ די פראבלעם איז אז עטס דארפטס האבן טיעם ווארק עטס דארפטס צוזאמען ארבעטן טרעפן א א האבן א בודזשעט צוזאמען, פארשטיי די מיסיס זאל אויך פארשטיין פארוואס מיסטער וויל אוועקלייגן געלט, און זיי זאלן צוזאמען וועלן די גאול פון אוועקלייגן געלט, און אויב האלטסטו עפעס אנדערש פון אים טריי צו טרעפן עפעס א מיטל וועג וויאזוי מען קען גיין צוזאמען, און דעמאלטס ווערט עס נישט איך האלט אזוי און זי האלט אזוי, דעמאלטס ווערט עס אונז וויל מיר דאס, און אונז גיימיר פרובירן דאס צו טון, און לאמיר זען צו די וואס אונז ווילן מיר פון ספענדן יעצט שטימט מיט דאס וואס אונז ווילן מיר פון אוועקלייגן, און לאמיר זען וויפיל ס'בלייבט איבער פון דעם, און אויב איז דא עפעס מיינונגס פארשידענהייטן עטליסט ווייסט מען אין ווי די דיבעיט איז, ווי די ווי די די פריקשן איז, דארף עס דארף נישט זיין קיין פריקשן, ווי די מיינונגס פארשידענהייט איז, און מען שמועסט עס אויס, אמאל איז ער מוותר פאר איר, אמאל איז איר מוותר פאר אים, אבער מען טרעפט עפעס א געוויסע דרך הממוצע. אקעי רבותי מיר זיך זעהן אין בעזשם נעקסטע וואך, און נאכאמאל א רימיינדער אז דו ווילסט קויפן די בוק, א אודיאו בוק אדער א פעיפער בוק וואס באקומסט אין די מעיל, עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו אדער חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בוקס, און דו קענסט אויך שיקן א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו מיט שאלות וואס דו האסט ארויפצולייגן אויף די פראגראם.